ahee a ku amukela aka chanel ya g one solimagama eka siku ra namuntlha laha n'wi fambaka na mina vazali vigeta khundula laniwani na muendli wa mina loyi nga ta va kha n'wi tiva ku antswa leswaku i mani avuxeni ahee hi pfukile hi pfukile minjhani hayi pfukile ni xeweteleni valandzeri va hina hinkwavo ka vona Avuxeni valandzeri va channel ya Botsole Makamu na Mixaveta ti tiviseni ku antswa va ta mi tiva kusuka namuntlha eh mina hi mina mhani Makamu mhani Maria ka Mutavula okay why mu ku Botsole kahlekahle no a ni fanekele ni ti performisa halani se loko ni te ni butsule a no endlela ku swi antswa njhanivulavuleni mina n'wini hi langutisa la mi nga davuka kusuka ko ku ta fika la ka mi davula mi davuka mi suka kwihi um hi ku velekiwa ni velekeliwile afendesdorp ivi se mana mina i mutswana wa ku halaya mm. se va ta hi ta hi ta fika Dakar la ku ri kaya ka papa hi la ni nga fika ni kulela kona se ni ni ni va muchangana wa kwalaya ni ni khomba na vukhomba mi mi mi mutsonga n'wi mina ni mutsonga xivongo xa le kaya mani i khosa i khosa mi tekiwa ka makama mi tekiwa ka makama a hi vulavuleni n'wi se mi ta fika ka makama mi fike hi lembe mani la ka makama ni fikile hi 1983 okay hi ti 26 ta april ni nge ri rivali i siku ra ku hloma ka mina okay eh, ni lame ni hlamusenya that part a ni ku na leswa swa ku hloma hi ku tisiwa ku na ku hloma leswa swa swa xikhale leswa swa ku munhu um a yiseriwa vomanimani like sweswiyani la part liya okay um Mina ka mhakamu yo gangisiwa khale ka leswiya swo swo famba vanhu va lava vanhwanyana hi xinepe heyi ende xinepe xo xi hi onherile um yo famba hi vulavurisiwa um hi van'wani va ka makama va tshama kwahalaya a va va ri va ka makama. se khala na ku qogiwa ku heyi nhwanyana wa ka ximanimani u kahle se va qoga mina va ku ha u kahle se va ta va ta fika va ya vulavula na mina ku hayi ende hi ku chuze hi ku ku rhandza mm, u kahle sweswiya se u vhe u wela ku twa ku ve ri u kahle lavaya va ndyangu lowuya ha swi va swi fambisa sweswo ni pfumela va ta va ta beja ni lovoliwa hi ku ya hi xikhale xi masiku lama ni ta ku ni catile ivi se hi ta hi ta korhoka ka makamu yo korhoka hi tumbelana hi maduku amukela ka makamu or mi amukelekini mara loko se mi ta mi fikini vutomi bya le vukatini byi mi khome njhani aka muti wa ka makamu malembe lawa hinkwawo heyi hi koke ku tika number one xo sungula na hi gangisiwe hi xo xinepe loko se hi ta hi ta vona jaha ra kona swi vona ku ha ha ha ingaku a swa ha yelana se se le xinepeni i number one yo feyila yaleyo xa vumbirhi u swi vona ku ende kaya already na swi sweswiya swi nga tirhisiwa swi yo lombalombiwa ivi ku tekiwa mali yaleyo yi tlhe yi tlhela ya pfala swi leswiya lero a ku nga ha tlheleki u ya tlhelela ku he me leswi ni nga swi vona laya a hi swona a ku heta ku number one yo va swi sungula ku vava kwalaya ivi hayi hambiswiritano a hi swi tiva ku vusweti bye le kaya ku hava ku ni ta tlhelela ivi ni tiyisela ha dya rona ri tsakile ku kuma xilungwetana xo fana na mina a ri ve ri ni tlakula joburg ha ya fika leni swa jona swi tsakisa hi sungula ku vona kahle jona ni hina hi tshamele fendesdorp fendesdorp yi fana na na mapurasi nyana so like khale ko loko ya se loko hi fika le joni ya gauteng a hi vona ingaku ha ingaku swi swa famba kahle nyana swa tsakisa swe le joni. se loko se hi ya vuya ke se ha ri vo mhani a hi tikile hi jaha ra hina soli makamu hi 1984 vito ra soli i soli swi ku hi kumbe ri ri njhani vito leri um vito lera soli leri a ku ri solomoni oh solomon solomoni okay hi ku ya hi leswi a hi ri thisa swona hina vinyi va rona loko hi ri dya ri nga ri soli a ku ri solomoni Mm. ri ri onhiwe mani se ri va soli hi ku davulapa sweswiya swo se hi nga ha vuli ku papa solomoni hi hamba hi ku papa soli Yeah. papa soli ku ri ku davulapa solomoni se hi laha ri nga vheta rona ka kona okay ivi na vona va hamba ku mhana soli mhana soli hi nga ha vuli ku mhana solomoni mhana soli Hambiswiritano, mara mhani pani loko a ni ku na ku phata nuna loko u tsakile ku papa solomoni se yena loko sina yena ya kha a ri twa kasi va solomoni lava vana va soli swi ta hi kwihi se mara swi hetelela se ku ya va soli mara a ku ri solomoni xikongomelo xa vito ra hina Okay. Ku na leswiya swa ku munhu la ka nghena vukatini. swi va swi saseka ivi ku kumiwa n'wana swi onhaka. A ka n'wina ku ve na ku cinca ndzhaku ka loko se mi kume n'wana or swi yo ya swi nyanya vukati byi sungula ku ku saseka ku ya mahlweni? Ah, mina loko futhi ni kuma n'wana gere number one hikuva ni kume n'wana wa mfana ende papa lavaya va ri munhu nkulukumbanyana lero a va swi dinga ku va na nsati loyi va nga ta kuma n'wana na yena ka hatla a swi vhe swi swi ya mahlweni swi va kahle swinene swi endla xigandzi swi endla xigandzi eyi vulavule hi n'wana wa vumbirhi swi tiki swinene yeah a swi hatlangi swi olovile ku tlhe a kumeka na yena mm. lero swi vula ku vana va kala mm. that's why eh, swi swi ni chunele feve marito man'wana ku ni vi ni tshama kahle swinene mm. ni kha ncingo wa ku ni nga fambi ku si nga fambi a swi tikile mara a ku heteleleni khensa xikwembu lexi nga vuya xi hi katekisa na hi leri jaha ra vumbirhi mm. ku vhe ku va amen lowa vumbirhi ni lava ku tiyisisa vito na i vutlhari ee okay eh so lu tala ku tongisa swin'wana aka tinsimu ta yena a ku hi solomoni n'wanuna wa vutlhari hi bele xivulavulelo lexa u xi kuma kusuka ka n'wina ku va vatswari ve te mi solomoni ivi va thya n'wana va ku vutlhari swi ta njhani laha um a hi vulavula hi sweswiya swa ku loko hi n'wi thani hi te i solomoni luya a hi vula hosi ya vutlhari se loko hi kuma n'wana hi ku hi mpela xikwembu xo va na vutlhari bya xona i vutlhari bya xikwembu hi ku a loko se hi ta hi ta n'wi kuma A ku nga ha ri hava na leswi a hi ri ku ringeteleni swona hambileswi a hi fambe hinkwako lomu va nge ka yiwa ku laviwa n'wana hi nga n'wi kumi laha se hi nga relax hi tibyela ku a swi vula ku swi tsandzeni ivi xikwembu hi xoxe hi nkarhi wa xona kwale ku khongeleni hi ku a hi famba tikereke se ni a hi ri vakreste xi hi katekisa hi jaha se ku i xikwembu xa vutlhari himpela. mi wela ka ripfumelo ri ra xikreste mm. mi na majaha mambirhi na majaha mambirhi hi we mun'we rhandza ungo ka lava mbirhi ende ku hava the way va nga ni kalela hi kona mm. swi endle ku ni va rhandza ku ringana mm. so leyi ni tshame na yena nkarhi wo lehu a nyenyela ni bebula hambi se a ri na vo three years four years five years ni kha ni ya tikereke ni n'wi gapekela makateni eh. the way va nga ni kalela hi kona eh. swi endle ku ni va rhandza ku ringana mm. so li ni tshame na yena nkarhi wo lehu a nyenyela ni bebula hambi se a ri na vo three years four years five years ni kha ni ya tikereke ni n'wi gapekela makateni eh. se swi endla ku mbilu ya mina yi va ka yena mm. se ni ta ni ta kuma vutlhari tanihi xin'wana lexi nga kumeka ndzhaku ka nkarhi wo leha na xoho swi endla ku ni xi rhandza se a na ha swi koti ku va hambanyisa ku loyi ni n'wi rhandza ngopfu loyi katsongo nyana ni va rhandza mara hi rito rin'we ku komisa va kule njhani vana lava mbula he a ku na leswa hi ku komisa ni ku hayi va kule kahle va kule hi ku hlupheka vona lavambirhi va kule njhani a vusweti a byi ri kona vhele mara. Byi ri kona hi kha hi kuma se switsongo hi nge ri swa ku hanyiwa ku yiwa mahlweni mara vusweti byona byi ri kona okay a hi vhete hi sungula ka nyiko ya soul ni yi voni ni ri ni n'wini nyiko ya soul yi hi hluphe ngopfu hi ku ya hi mina leswi ni nga yi vonisa swona hi ku a yo ta yi ri nyiko leyo saseka hi nga ta yi bela mavoko yi te yi ri nyiko liya yo languta ingaku munhu wa kona u le ku karhateni. a yi a yi nga themendeleki a yi nga themendeleki ku ya hi leswi a yi ri xiswona hi mhaka ku a yi tshama yi kha yi ni vangela milandzu loko mi kuma ku loko Tsole a ya xikolweni. ku ta va na milandzu yo karhi hehe se u lwile ku phungeleni hehe se u le bele and a swi tikomba na na hi ndlela ya kona mi kuma ku mbala hasahasa yin'wani hi n'wi ma swi twisisa se va langutana we mutswari ku loko n'wana a huma dikipa di fike hi la xihembani xi fika hi laha u va u ri kwihi hi nkarhi walowo ende ko va ku ku ku ri ku phungela ka n'wana. ma swi vona hi mabalelo a ku ri misawu kumbexana ku ri ku pfumala ku na sweswi mi ri phelela Ah, na mitsawu na yona yi nghenelela u nga va u ri xisiwana mara loko u kume xitangwana u ta xi pholicha u ya hi xona kahle exikolweni swi tikomba ku n'wana wa xikolo Eh, mara swin'wana swi nghenisa na misawu yeah. mi swi vona ku munhu a nga ya hi buntsu ra xiphorisa ri nga bohiwangi exikolweni ma swi vona ku ri swin'wana swi ri na misawu ndzeni Mm. ku loko u ri vusweti a wu ta xi boha kahleni u xi mbala kahle va ku a wo va na butsu hi ndlela yaliya rigombo rona ke a swa rigombo a nga kulanga hi swona n'wana nga xixema a ni se tshama ni twa va ku loyi wani hala u bi munhu yini yini hayi a ni zangi ni hlangana na swona ka so le xixema okay a hi vulavuleni loko mi ta vona nyiko ya yena ku rhange yini ku act-a or swa ku tlamba loko mi ta swi vona nga ku la swi ya kona. xo sungula loko se swi ta ka la ka ku act-a a ni twa hi vanhu va ka va ku so lowa n'wina wa act-a so lowa n'wina wa act-a ni hleketa siku rin'wanyani ni n'wi dodela le xa ndlala va ku wa act-a kwihi loko a fika a kuma ku ni kona hayi swi tike ngopfu ku va act-a siku leri a ni za ni vuya va nge se act-a A swi venga n'wina. hambi a chava hambi a nyuma a ni swi tivi ku ku endleke yini ivi a nga act siku leriya ni n'wi vona se siku rin'wana ni swi twa van'wani va ni luma ndleve futhi va ku hala xikolweni xa ka Mhalati va ta va va ri kona vafana lava ni ku ende loko ni vona nge i endli swa antswa ni ya a nga swi tivi ku ni ta himpela ni fika ni yima hi tlilasi kwalaya ha leswi a swi endliwa ku . se hi la ni nga swi vona kona mara hi ku ya hi mina a ni twa ingaku vo phunghela ma-act-ele ya kona sweswiya na hi nge se swi tiva na ku ku act-a cini swi endlisa ku yini sweswiya e la ka ta pasa grade 12 mara a nga tshiki ku ku phunghela ku ya mahlweni a swi vula yini kan'we as mutswari la ko pasa grade 12 la hi laha swi nga tikomba ngopfu kona ku ri himpela n'wana loyi swi vula ku swilo leswi a swi endlaku u swi lava hi mbilu hinkwayo hi mhaka ya ku loko a pasa grade twelve a faneke a ya yunivhesiti ha himpela hi lwe nyimpi ya ku so le faneke a ya rejistara a yunivhesiti ya Venda a ya himpela a fika a tekiwa hi ku a ri kahle a ri pasi kahle. loko a fika le loko a fanekele a ya byela a kha a vula ku mina swilo leswi ni swa tiyunivhesiti a ni fanekele mi ni xavela khompyuta mina hayi hi twa hi nga swi twisisi hi ku swantswa na loko a vo layisense yena hi tivaka a ta driver mathekisi nyana la patwini. la patwini license a hi twa ingaku yi na nkoka ku tlula leswa ti-computer computer yi cini computer xi tshama ndlwini xi xexo xi ta n'wi tirhela yini ndlwini hayi fositela ku swantswa ya vhenda ha wu yini kwele a vhenda a nga va dyondzi vo six months kumbe three months kwalaya a ya vuya a fika ku a ni swi leswiyani na swona leswi a hi ku a hi tirhi leswi u swi lavaka u ta swi kuma kwele tikhompyuta teto ta music walowo na ku act-a ko ku nga ha no swi kuma na le vhele loko a fika le u kondzelele nyana a kuma ku hambi u kume swa ku ri music lowu a wu lavaka lowu hi wona lowa tikatara leti yena a lavaka tona a vuya ku hame leswi ha swona leswi a ni lavaka swona ende se a hi register-ile khale ma swi tiva hi ku ti hakelela swikolo hi wexe. a ku hayi yi lova mali ya n'wi ya bazi yi lovile mali ya bazi na ya xikolo lexi hi nga hakela a ku swa antswa mi ni xavela computer Eh, fostele ngopfu computer yaleyo yi za hi pela papatsongo wa yena va hi nyika mali ya ze vusweti byo se a byi ri kona a ya ya yi xava ku a pitori leyi yeah. a xaveliwa hi mufana un'wanyana va ku vongani maringa u yi landza nga ku tivi ne le joni a hamba a famba hi yini ku na tifoni ta ku komba ndlela nkarhi walowo a ti nga ri kona mara u yi ya fika joni a vuya na yona computer leyi a nga vheta a sungula swilo leswi hinkwaswo leswi ku na album yo sungula u sungula a ni ku acta mi yo swi vona album yo yi te yi ri khasete loko yi fika ka n'we hi khasete liya swi ve njhani mara mo ni mi byela ku before cassette yaleyi yi huma u hlupheni ngopfu swona yeah a famba matiko no lomu ko va muswana ni ku tini ku tiva na namuntlha na sweswi a kha a visiku a kha a famba a chaya swilo sweswi a swi chaya mi nga nandziheliwa hi yini ka swona swilo sweswo loko se swi ya vuya mi ku swi mi swi bela mandla Yeah. a mi nge nandziheliwi tanihi mutswari Nkarhi wun'wanyana ni fonela ka mhani ri ni pelelile ka ni kombela mi ni hlanganisa or u kuma ku ni hava lexi ni nga n'wi endlelaka ku ni n'wi hlanganisa hi xona ende i vusiku n'wina mutswari ma ha ta tlela hi nkarhi wolowo u huma kwihi kwalomo ku chayeni ka swilo sweswo ti-album teto loko se yi ta ta huma mi nga yi bela mavoko n'wina the way mi nga hlupheka hi yona la xikarhi lexi a mi nge yi themendheli. ku ri mi ta vona nhlupheko wa ku swilo leswi swi le ku n'wi xaniseni munhu loyi a hi hlangana eka episode leyi landzelaka Fine. I'll do it myself. Ntokoto Ntokoto Studios. Home of Technology.